Alright, abusua. Asomdwoe nka wo sɛ wagye berɛ a wo ne me bɛdi nkɔmmɔ. Mɛsrɛ sɛ wobɔ dwumadie so a na woayɛ like, na woahyɛ awɔ so ama obiara ayɛ dɛn, anya biara ayɛ dɛn, atie. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma dwumadie no a yɛdie no nkunimdie ne aba pa bɛtumi ayɛ dɛ aso wɔ dwumadie no a yɛdie no so. Asomdwie nka wo fi sɛ aberɛ no aberɛ yɛ ana da bia yɛ ana ɛka sɛ ɛyɛ ana ɛnyɛ easy sɛ wobɛdi dwuma te sɛ na nipa bɛyɛ dɛ ɛbɛdi wakyie. Ti Monkɔ so na mommɔ yɛn akyi dɔm, na dwumadie no a yɛredi yi no, enti me nso aba pa nyɛ dɛ mfa ma yɛn. Na mɛsrɛ sɛ wo kɔmɛnte no sɛ wo ne me nyɛ adwene a, ɛnyɛ mmaabɔ, hmm, ɛnyɛ mmaabɔ nti wo ne me nyɛ adwene a, kyerɛ w'adwene na me nso menkyerɛ m'adwene wɔ asomdwoeɛ kwan so, na yɛmmoa ma dwumadie no a yɛredi yi no ntu mpɔn. Sɛ ɛyɛ ɔman nkyekyereɛ. wopɛ no yie na mepɛ no yie a, daa yɛbɛka sɛ nyɛ mmaabɔ. Ɛyɛ asomdwoeɛ kwan so ne adwenkyerɛ. Ɛnnɛ yɛba abɛdi nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛdaa yɛ a na yɛka no. Wɔn si papa so ɔkɔ ahomaso yɛ a na nyɛ n'anum den ti o. Ɛyɛ ne yie yom nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma asomdwoeɛ aba. na so mmorɔfie ayɛ dɛn anya baabi ada ntia. Anyɛ saa a, obi nni dwuma ɛte sɛ. Na yɛyi wo ti nso so na woankasa ho a, yɛtwa w'ayi a wonyɛ dɛn wompɛ. Ebi nso so a na anka wonyɛ dɛn wompɛ saa ayie no. Nti adɛn nti na yɛtena ase ama yɛatwa yɛ ayi bɔne? Adɛn nti na yɛtena aseɛ ama ayi a anka yɛmpɛ no, yɛyi yɛn saa ayie no? Daa yɛbɛka sɛ sɛ mpanyimfoɔ sɛ wɔrepɛ ɔman no yie a, wɔnhwɛ nhunu sɛ ɛyɛ mmabunu na wɔde yɛ ɔman. Enti sɛ mmabunu no a ɛyɛ human resources no, part of the human resources no, sɛ mmabunu anyɛ yie a, daakye no a wɔpɛ de ma mmabunu no, ɛyɛ daakye hunu. Ɛyɛ daakye a ɛyɛ sum daakye. Nti woyɛ babunu na atew no nnɛ sɛ mmabunu no nni adwene pa biara de ma wo a, hwɛ hu sɛ daakye na wɔn ani abere a wɔgu so a wɔpɛ de ma yɛn no, ɛyɛ daakye, ɛyɛ sum daakye. Asomdwoe nnim. Asomdwoe nni daakye no a wɔn ani abere a wɔn so wɔpɛ de ma yɛn no. Ɛyɛ kenken kwa. Hwee nnim. Na ɔman no nso so no, na ɛmese ɛbɛbɔ a ɛfiri wɔn mu. Ɔman no bɛbɔ a, ɛfiri wɔn, na sɛ ɔman no nso bɛyɛ yie a, ɛgyina wɔn so. Ɔman no sɛ ɛbɛbɔ a, ɛfiri wɔn. Ɛfiri sɛ, yɛnyɛ abibifoɔ ne youth no a yɛwɔ ɔman yi mu no, ɛkwan a yɛafa so a yɛagye wɔn, yɛgye wɔn taataa no, ano den. Mese ano den, na mommyɛnte so. Ano den. Yɛde amanyɔsɛm na ɛkyekyere ɔman. Amanyɔsɛm wɔ baabiara. Yɛde amanyɔsɛm na ɛkyekyere ɔman. Nanso, yɛn Abibifoɔ yi, sɛdeɛ yɛatumi agye amanyɔsɛm ne adeɛ akantan yɛn ani mu no ama nneɛma bi refa yɛn ase. Na yɛfii sɛ sɛ tete atekwasɛm no ara na yɛbɛtena mu deɛ a, ɛnneɛ na daakye no yɛwɔ asɛm a ɛbɔ ne pɔ. Sɛ yɛbɛtena tete atekwasɛm no mu a, yɛwɔ asɛm yɛ den, ɛbɔ ne pɔ. Ɔman no, ɛbɛbɔ a, ɛgyina wɔn so, ɛbɛyɛ yie a, ɛgyina wɔn so. Because of sɛ yɛama wɔn kyidɔm no, yɛde kyidɔm no de ama wɔn. A ɛyɛ a na awerɛho, ahomete sɛ nti ɔman a yɛte sei. ɔman a yɛte sɛɛ, na yɛnni nsusuiɛ biara, yɛnni nneɛma bi da yɛn anim sɛ daakye bi no, ɛfiri sɛ Ɔbɔadeɛ bɔɔ adeɛ no, wahu. Ɛɛɛ yɛnni adekyeɛ mu nsɛm, yɛnnim. Asɛ nnipa, yɛnnim adekyeɛ mu nsɛm. Deɛ asi atwam deɛ, yɛnnim. Mprempren asɛm no, yɛnnim deɛ ɛbɛsi mprempren, na ampɛ sɛ deɛ ɛbɛsi ɔkyena anaa daakye, yɛnnim. Nti sɛ nipa wo yɛ ntotoeɛ a, yɛ ntotoeɛ ɛhu sɛ mpirimpirin woyɛ ntotoeɛ a fa mpirimpirin asɛm ka ho na woyɛ ntotoeɛ nso a na wasan de daakye asɛm ɛdɛ aka ho. Sɛ mpanyin sɛ daakye asɛm nti no ɛna wodɔ no akɔto kwadu a na wayɛ dɛ wagya mo ho wakoram no yie. Firi sɛ sɛ wokɔdɔ na akɔto kwadu na sɛ wotwa to kone a, Ɛkyena bi no, ebia na bɔɔdeɛ rebɛfiri hɔ ama kwadua aba abɛsi bɔɔdeɛ anan mu. Nti sɛ wokɔdɔ no akɔto kwadua na wagyam ho, akora mo. Ɔman a yɛte mu a, ɔman a ɛte sɛɛ. Yɛnni nsusuiɛ bi da hɔ sɛ, sɛ daakye bi mpofiri mu yɛkɔ ahohiahia mu a, kwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛyi yɛn ho afiri ahohiahia no mu. Ɛno ara ne sɛ yɛkɔ ne saa yɛkɔ ne saa ɛfiri sɛ mmabunu no ne ɔman timamufoɔ no yɛagye atum sɛ ɛyɛ tete atekwa asɛm naa na yɛbɛtena mu ɛyɛ tete atekwa asɛm naa sɛ yɛsua adeɛ o yɛnsua adeɛ o yɛnim deɛ ne yɛnim de hunu sɛ bi Yɛn nimdeɛ no a yɛsua no, yɛse yɛmfa nimdeɛ no nyɛ adwuma sɛ bi. Teteatekwasɛm no ara na yɛbɛtena mu. Nti wɔn nso so anya akwanya no sɛ ne saa na ɛteɛ deɛ deɛ a, ɛna mmom yɛnyusu wɔn mo. Ahomete, mesrɛ mo, momma yɛn ani nna hɔ kakra. Momma yɛn ani nna hɔ. Ɛnkyɛeɛ ɛna yadeɛ akɔdeɛ wuo yɛ dɛ, ɛbɛbɔɔ ne mframa de faa yɛn ho. Ɛmaa nnwuma sɛeɛ. Akra, yɛhwere akra a ɛyɛ ahometesɛm yɛ asɛm a ase fam. Mpanyin no sɛ dabi, fi sɛ mpanyin aka sɛ sɛ yɛde gya wo a ne yɛde asoa wo. Ɛte sɛ deɛ koraa no a ɛyɛ sɛ wosi wo bo na wote gyina sɛ bɛrima na akɔdi nkonim. Ɛyɛ nokorɛ. sɛ dabi menhwɛ mma me manfoɔ nyɛ dɛn nkɔ ahohiahia ɛte sɛ mu na mensɔ wɔn asene ɛsi awerɛkyekyerɛ wɔ ɛyɛ a na ɛwɔ nipa ma mensɔ wɔn asene na memmoaboa wɔn nsusu wɔn mu na daakye bi no wɔtumi gyina a wɔn na mede wɔn bɛyɛ ɔman no yie nti ma mensɔ wɔn asene ɔkyɛ yɛn nsuo kyɛ yɛn kanea kyɛ yɛn nsuo, kyɛ yɛn nkanea. Yɛmaa no mo ma ɔpeafo, ebi mmra biom. Deɛ wanya mu anya no, ɔne yɛbɔ nhyira a yɛkɔ nhyira a yɛhyira no, ti mo ebi mmra biom. Yɛda no ase. Wayɛ adeɛ ɛsom bo. Fi sɛ obi bɛkyɛ wo nsuo wɔ wo wiaseɛ no, na wakyɛ wo nkwa. Yɛanna ansɔle. Yɛanna ansɔle o. Daeɛ mu na yɛnyaa no mpopo yɛ nteɛ sɛ oo daabi. Aban se sɛ mede kyɛɛ mo koraa no a mamfa ankyɛ mo sɛ momfa no kwa. Ɛ ɛyɛ saa a? Wɔde kyɛ yɛ a wɔamfa ankyɛ yɛ kwa. Nti ɛnnɛ aban se Ɔman no rekɔ ahohiahia mu. Ɔman no resa rekɔ ahohiahia mu. Ɛsan sɛ wɔkyɛɛ yɛn nsuo ne kanea sɛ yɛn nna mu kwa. Ɔman no rekɔ ahohiahia mu. Nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ deɛ a, ɛwɛ sɛ me manfoɔ yɛ dɛ, etua de ma me, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ ahohiahia mu. Ama ɛnnɛ, wasan de toɔ asan aba sɛ yɛn bɛtua toɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no nkɔ ahohiahia mu. Ɛnka ɛnyɛ bɔne. Ɛnyɛ bɔne sɛ ɔman woto ɔman mu a wobɛtua toɔ firi sɛ ɛno na yɛde kyekyere ɔman. Nso yɛnhwɛ saa nsuo ne kanea yi a wɔde kyɛ yɛ yi ara wɔgyinaa so de yɛɛ campaign de yɛ amanyɔsɛm. Yɛama yɛn nsuo, yɛama yɛn kanea. Bosome nnan, bosome nnum gyinaa so de yɛɛ campaign ma nnipa dii yɛn akyi. Etu di akyire to aba de maa wɔn. Nnipa gyinaa so to aba de maa wɔn. Ɛnnɛ, woahunu deɛ wɔayɛ yɛn. Seesei adwuma na woyɛ a, nti mampanyin anhwɛ anhunu sɛ yadeɛ no nkɔe, nti wɔn anim nnwɔe. Yadeɛ no nkɔɔe ɛma ɔman no mu nwoi nti no saa na ɛteɛ deɛ deɛ a ma me nhunu wɔn mmɔbɔ. Ɔso ɛka ɛmene ɔman no firi sɛ ɛka ɛmene ɔman no a ɛsum ɛne yɛbɛkɔ muo. Wasan de toa brɛ yɛ sɛ yɛn dɛ yɛntua sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔman no bɛgyina ne nan so. Wanhu sɛ nnwuma nyinaa ne nan so. Mpo wɔn a wɔyɛ nnwuma koraa no a wɔahwere wɔn nnwuma no wɔnyɛ nyaa nnwuma no bi nyɛɛe. Wɔnyaa nnwuma nyɛɛe. Nnwuma wuranom a wɔhwere wɔn sika, wɔnnya nnya sika no. So ɔse ma memfa toɔ nsan mmra na montua? Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman mu no nyinaa no, yɛbɛgyina yɛn nan soɔ. Sɛ moahunu, yɛde aba abɛyɛ campaign ama abibifoɔ agye atum ama youth agye atum agyina so ato aba. Yɛ a na ɛmmɔbɔ, yɛ a na ɛsere sɛ sɛ yɛbɛtena saa nneɛma wei sɛ mu sɛ yɛse yɛnsesa yɛn ho a, Yɛn daakye no, ɛyɛ sum mu nneyɛɛ koro, na momma yɛnhwɛ no yie. Ɛgyina so de ato aba de ama wɔn ama ɛnnɛ wɔsan sɛ yɛntua toɔ. Na ɛnneɛ kyɛ no a wode kyɛɛ me no, na ɛyɛ kyɛ bɛn na wode kyɛɛ me? Wode kyɛɛ me sɛ mennye na mentua anaasɛ sɛn? Ka no yie ma mente. Sɛ wode kyɛɛ me sɛ wode akyɛ me kwa, anaasɛ mennye nto hɔ na daakye bi matua Kyɛ sɛ wɔbɛyɛ wo seetee. Hwɛ amanyɔfoɔ yie. Hwɛ amanyɔfoɔ yie. Me deɛ daa mɛka mɛsi hwɛ amanyɔfoɔ yie. Hwɛ amanyɔfoɔ yie. Mo de wei ayɛ politics ama nipa agyina so de ato aba de ama mo. Ani na anu ani nansa. Nti na monim sɛ ɔman no bɛkɔ ahohiahia mu na moyɛɛ saa nneɛma wei. Mpo na ɛmaeɛ no, panyin sɛ wɔtwee wɔn hunadukuro no sɛbio no wɔda. Aboa twe hunadukuro no no wɔda o no wɔda. Nti so abɛkyɛ me nsuo, abɛkyɛ me kanea a, na mpo sɛ woyɛ papa so koraa no a, yɛsan de pa nipa no anum ɛna makyɛ wo nsuo, makyɛ wo kanea nti monyina so mfa nto aba mfa ma. me. Papa no a woyɛɛ me na ɛnnɛ mesan betua papa no ho ka no, na mfasoɔ bɛn na ɛwɔ papa no a woyɛ me no so? Momma yɛn ani nna hɔ asɛmmabunu. Momma yɛn ani nna hɔ na yɛn mu mu hunu sɛ, kyɛ sɛ sɛ wɔannya daakye bi, wɔannya nsusuiɛ bi amfa mmayɛ, wɔannya adwempo bi amfa mmayɛ sɛ mmabunu yɛ daakye ho a, yɛhu sɛ nneɛma no a wɔyɛ no nyinaa no yɛ ɛyɛ hunu, fasoɔ biara ni so. So ɛnnɛ wobɛnya mmabunu a yɛtu adi amanyɔfoɔ akyi? Yɛnte wɔn ho gyae. Wonnim sɛ yɛde wɔrekɔ ɔsɛeɛ mu. Yɛde wɔn rekɔ ɔhaw a ɛnni awieeɛ mu. Nti mom yɛnsesa. Yɛntwe yɛn adwene mfini wɔn ho. Na wɔnni biribi papa biara de ma yɛn. Ka hu sɛ ɛtoɔ no a yɛde aba no, ɛyɛ anaa awerɛho? Ɛtoɔ no a yɛde aba no, wɔn a sɛbio wɔn ni sika a wɔde di dwa ɛyɛ the final consumers because sɛ wa study economics na wayɛ business a yɛmfa adeɛ nkyɛ saa o economics ne business so far as government is concerned no yɛmfa adeɛ nkyɛ saa ma ne na wotiri mbu sɛ economics ne biara na bu sɛ businessman biara sɛ yɛmfa adeɛ nkyɛ businessman biara no a ne ten percent bɛkɔ agorɔ te sɛ wadwene yɛ wo sɛ wɔde akyɛ wɔ ha ɔbɛkɔ akɔtua no wɔ ha sɛ de ahyɛ mu de ama no fa to tirim Sɛ business man anaa economist, government de adeɛ kyɛ wo a, na wɔmfa adeɛ nkyɛ wo kwa. Sɛ woasua ɛkɔn so a, sɛ wonsua bi da a, bu sɛ mu nie nkyerɛ wo. Yɛmfa adeɛ nkyɛ kwa saa. Moagyina wei sɛ so de ayɛ campaign ama nipa ato aba de ama mo. Ɛnnɛ, mosan se yɛnsan ntua. Wate aseɛ? Enti yɛnhwɛ hu sɛ wɔn a wɔyɛ the final consumers no, they are going to suffer from this. as the final consumers no they are going to suffer because sɛ yɛde tax ba ɔman mu a me a me metɔn adeɛ no mekura sika a metɔn adeɛ no menhwɛ sɛ memɛbɔ ka wɔ ho nti ɛnna saa deɛ deɛ all the tax all the duties will be imposed on the final consumers and they are going to pay for it whether you like it or not you are going to pay so far as you are the final consumer you are going to pay for it. Woyɛ the final consumer. You will pay for it. But you will not know. You will never and never know that you pay for it, but you will pay for it. Sometimes it will be obvious to you. Sometimes it will not be obvious to you, and you will have to pay for it by force. Nti mesrɛ mo ma yɛ nina hɔ fi sɛ abibiman yi fam a yɛbɔ ne nyinaa no ne mpanyin si dua akwakwa no aseɛ di n'aba awuo no ntekum antena aseɛ donko nti mo ma yɛ nina hɔ Momma yɛn ani nna hɔ no, wɔreha yɛn. Amanyɔfoɔ, ha yɛn, momma yɛn ani nna hɔ. Momma yɛn ani nna hɔ no, wɔreha yɛn. Yɛn ara ne sɛ na amene. Wode adeɛ akyɛ me. Wode adeɛ akyɛ me. Ɛnnɛ, wosan se mentua. Anyɛ saa, ɔman no kɔ ahohiahia mu. me deɛ deɛ mɛka kyerɛ mo sɛ panyin si edua a ɛma ahoma hunu soro no ɛnɛ sɛ sɛ dua ma ahoma hunu soro no sɛ homa emu dua a homa nfa dua nyɛ hwee a me deɛ mɛka kyerɛ mo sɛ mɔmɔ yɛ nina wɔn yɛ nya yɛ abatoɔ ebi sɛ abatoɔ na ekum yɛ sɛ yɛ nimu a ɛne gye a yɛagye wɔn agyina mu bebree na yɛnte sɛ yɛnte hwee na ɛyɛ wɔn na ekum yɛ te sɛ dua no mo yɛntwa dua no so. Yɛretwa dua no a, ɛyɛ asomdwoeɛ na yɛde retwa dua no. Ɛnyɛ ntɔkwa. Ɛnyɛ wati me waka me. Gyae abatoɔ no. Sɛ abatoɔ no, yɛato aba no a, yɛnhunu hwee. Yɛnhunu hwee wɔ abatoɔ no mu a yɛtoɔ no mu. Yɛn maame ne yɛn papa nom too yaa, yɛn nananom a yɛa mehu wɔn too yaa. Mfie aduas, ɛ, ɛ, aduosia nnan nie. Mfie aduosia nnan nie. Na adɛ ɔman Ghana, ɔyɛ, ɔyɛ, ɔyɛ nnipa koraa nkasa bio. Nka, n'apom agogo kakra. Ɔman Ghana sɛ yɛ nnipa a nka na po mu agogo. Ɛdeɛn na yɛde yɛn ani to so sɛ ɔman no yɛ wɔ agyapadeɛ wɔ yɛ abrabɔ bi a yɛabɔ bra bi da hɔ. Bɛɛ sɛ ɔbaa nkorankora agyapadeɛ deɛ ankorankora wɔ agyapadeɛ ɔman no ankasa ne nyinaa no agyapadeɛ bɛn na yɛde yɛn ani bɛsi sɛ agyapadeɛ wei na ɔman no wɔ. Nso mabunu sɔre ani atuo di amanyɔfoɔ akyi na wɔyɛ yɛn nneɛ wɔpɛ biara wɔde yɛ yɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata. Momma no nyɛ no saa o, yɛrenyɛ no saa na yɛakɔdi saa kwa saa da. Daabi. Ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ ɛwɛ sɛ wɔyɛ, mpo sɛ yɛto aba sɛ yɛnto aba. Wotua tax wɔ ɔman no mu no nko ara deɛ, ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ wɔyɛ saa nneɛma no de ma wo. Ɛnna yɛkɔyɛ biribi a, ne yɛde ayɛ politics. Yɛkɔyɛ wei a, yɛma wo nsuo nom a, ne yɛde ayɛ politics. Yɛma wo kanea a, ne yɛde ayɛ politics. Na ɛnnɛ kyena wasan bɛka akyerɛ me sɛ mensan ntua tax, anyɛ sɛ ɔman no bɛkɔ ahohiahia mu. Mesrɛ mo, momma yɛn ani nna hɔnom. Momma yɛn ani nna hɔ. Wɔma yɛn ani nna hɔ na wɔreha yɛn. Wɔreha yɛn. Wɔde yɛn kɔ sum a ɛnni awieeɛ mu. Wɔde yɛn kɔ sum a ɛnni awieeɛ mu. Hyɛ no nso sɛ ɔman no akonnwa no, ɛnyɛ possible sɛ nnipa bi bɛba abɛtena so wɔbɛsɔre for four years ka to fa hyɛ wo tirim. ɔman no akonnwa no ɛnyɛ possible sɛ nipa bɛba abɛtra so four years no asɔre ebi nsi da sɛ ebi bɛso nsi a agye sɛ yɛn na ɛbɛma saa nneɛma no si sɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛma wɔn ahunu sɛ anidasoɔ bi wɔ yɛn mu fi sɛ ɔman bɛyɛ yie na sɛ mmabunu ato ape a hwɛ hu sɛ ɔman no yɛ ɔman hunu M'ano ato, asomdwoe nka wo, sɛ wogye bere a wotie me. Sɛ ɔba so a na wahyɛ alike ama obi a ɛda yi atie bi. Adwenkyerɛ no, wode reba a, ɛnyɛ ntɔkwa. Memete a, ɛnyɛ ntɔkwa na me ne obi reko. Sɛ ɔpɛ no yiye na me nso mepɛ no yiye a, ɛyɛ asomdwoe kwan so. Asomdwoe nka wo, sɛ bere ne bere nyinaa wogye bere a ɛda yi wotie me. M'akra o, shalom be with you until then we shall meet.